Ā, kia ora kā tātou. Um, āe, ko Rauhuia uh, Smith au, uh, i heke mai au i ngā kāwai uh, whakapapa o ngā haenga, o ngā kerehi, o ngā tamihere, o ngā mau whata hoki mai i roto o te whānau Rua Taupare i Tokomaru. Nā, i whānau au i roto o Ūawa i te tau 1953, ā, i runga i taku māuiui me te āhua māuiui anō hoki o taku kōkā ka haramai e aku tīpuna ki roto o Ūawa tutuki i a aua ko taku hoa Māhanga i whakatipungia i taha aku mātua ko au i whakatipungia i konei, i tīrau nei, i hanga pā, i roto i te reo me ōna tikanga i whāngaia mai e aku mātua tīpuna Keawa. He nui ngā kōrero kei awa, kei awa anake, tērā pea me taku mōhio. Kei ētahi o aku tungāne, aku tuakana ētahi kōrero e pāpā ana ki tēnei wāhi noho o mātou. Engari i tēnei wā ko ka tuku atu ngā kōrero i rangona e au i mahingi e mātou i te wā e tamariki ana. Ko aku tīpuna Apirana Haenga rā ko. Tiomiaka Karehi, he nui ngā tamariki i whakatipungia e rātou, he mokopuna, he whāngai, ētahi o ngā tamariki i oma mai ki konei i runga i te tūkino o ō rātou mātua, ō rātou mātua whāngai i a rātou ka oma mai ki konei ki aku tīpuna, ana ka poipoingia e aku tīpuna i a rātou i runga i tō rātou aroha ki ngā tamariki nei. Ka kuraina au i konei i te kura o Tūpāro Native School, ko tō mātou ko tō mātou kaiako ko Emerson Mason me Kahu Stirling. I te wā i tīmata au i te kura ko Emerson Mason tō mātou kura māhita, ā, muri mai i a ia ko Jock Girvin, he kōti mana nō mea, nō, ā, nō Scotland. I konei a ia rāua tana wahine me ō rāua tamariki e rua, Taku mōhio pea i muri mai i a rāua ko Kahu Stirling me Mere Hēni mō te rua tau pea rāua i konei. Ka mutu taku kura i konei ka haere ki te kura o Ngata, muri mai ka haere ki Tūranga ki te kura kōtiro o Tūranga. I te wā i konei Mātou e whakatea e tipu ana. Ko ō mātou mahi ko te mahi ngā māra kai, māra kai katoa konei, i runga rā ko ngā parareka, ngā momo parareka katoa, ngā kumara, merengi, he rōpere, he pīnati, ērā momo kai katoa. Kāre mātou hemo kai. He nui te kai, nui ngā rākau e tipu ana i konei, ngā. hua, hua rākau me te hua whenua hoki. Tahi, rua marama, ka hipa atu i te rua marama, tērā pea ka haere a, a, a Grandpa ki Rotorua and ko tō mātou kai, ia rua marama ko te, Minns Mr Tōtiti. Hoatu i tērā ko te, Kai ngā hua whenua me te me ngā ika, pāoa, koura, ērā momo mea i tērā wā e nui ana ngā ngāi kā, ngā kai moana i i roto i ngā kāpata kai. Kāre e mahi haere reira ki te tirotiro haere. I reira noa iho e takoto ana, ka timu te tai ka haere koe te tiki i wāhau nei kai e hiahiatia ana e koe ka hoki mai te kāinga. Nāinei Ka kīkī katoa ngā kāpata kai i te paru mai i te ngahere, ka, ka kī katoa ngā kāpata kai i te, i te paru, ka kāre noa iho he kai nāinei. Māhau haere ki te, ki te ruku i te wāhi hōhonu.

He hianga te nuinga o ngā wā. Mahi i haere runga hōiho, ka piki haere i runga ngā maunga rā runga o mātou hōiho ki te rapa possums. Nē, koina tā ra mātou tino mahi. Me tā mātou tino kai ko te possum. Kare matou e e kare taku tipuna e kai mīti ana mai i te taone. Koina wo wana kai and ko koina ta matou mahi o nga tamariki a ko te patu he he possum a ka ka taongia e te kuia ra ro ro umu. Ka uhingia ki runga ngaheru, ka mikingia te paura mahi gravy pea i roto i te, he tino kai te possum. Nainei, wa kare tae i a koe te kai no te mea ka mahue nga paitini i reira mo nga hei patu i nga possums wa kare tae te tangata te kai nainei kei te whai haere ki nga wuru. Na, i te wa i mahi matou nga mahi i runga te nga hoeho, ka piki haere matou i runga na me te kororo o taku tipuna kaua haere ki etahi wahi i runga na, no te mea i runga i nga kororo i rangona e ratou Koinā tētahi, koinei te whenua i tū ai ētahi o ngā pā o Umuariki. Ko tētahi o ngā pā ko tērā kei, kei runga nā ko Purapura Āruire, Āure, koina te wāhi kei reira aku tīpuna e takoto ana me taku tamāhine, me te nuinga o ngā whānau o ngā haenga kei, kei runga rā. kei roto te urupara. Ko tētahi o ngā o ngā pā taku taku mōhio ko Tūmaekuku kei runga atu i te maunga rā a Tūmaekuku kei tērā tākei te taha o ki ia Reporua, me nga, me nga mea, me nga puna wai e ki nei i etahi, um, engari kare au rongo i taku tipuna e koro ana mo nga puna wai i, i whakaaro ngia e, e, e etahi i Horoinge e umore ki ona ope taua ki roto, ka rau mohio menei kei te tika te ena korero kaore raine engari he puna wai kei kei runga na. He rua tā mātou, koina Tin Tahi wāhi, kāre au tino uru atu ki roto, nō te mea he pouri, engari ko ngā tungāne te mau atu i ngā, i ngā ngā kete um kumara ki roto i te i te rua, nā ko to mātou mahi ngā tamariki pakupaku ko te wehewehe nē, ngā mea kaitā, ngā mea paku, ngā mea mō te mō te kao. Kei muri i awa nei te te te rua. Um i reira anō tētahi rua uh mō te merengi, E ōrite te mahi i te i te rua kumara, nā, waimaria mātou i te wānganui te hōtoke, ā, ka kai miringi mātou. Nāinei, kāre noa iho e kite, kitengia ana ērā momo mahi. Ko tētahi atu mahi i mahingia e taku tipuna, ko te kari he puare ki roto i te i te oneone, ka puru te tāpu Ki waenganui ka whakakī haere i te i ngā taha o te puare i te kirikiri. Ko tā tā mātou mahi ko te tāhoro he wai kia kia noho mākū ai te kirikiri, kia noho kia kore ngā te pata me te hinu e waiwai. mai i te whitinga o te rā, koinei ia wā, ia wā, ia haora pea, ētahi o mātou ka haere te riringi he wai kia noho mākū ai te kirikiri, ka uhingia te taupuki ki runga. Nā, ka noho mātao ngā pata, te hinu, te unu i roto i ngā puare nei. Koina ngā mahi a ngā tīpuna nei, me, me ō rātou, me ō mātou kai, e, mahi he kao, he, ngā parere ka pakupaku, ka purungia rō wai, ka whakapiraungia rō wai, ā, ka whakaaro a, a Grandpa ko Reri ki te whakawhata runga te rākau, runga te rāina rānei, ka tangongia te pēke waho te, te awa, Te awa o Tīrau, ka whakawhatangia runga rākau, ka tatari kia turuturu mai katoa te wai ki waho, ka pēpēhingia ai, ka pēpēhingia, ka maroke te parareka pirau, ka maroke, ka pēnei te paura nei. Ka mikingia e rātou i te mira kai te huka, ka noho pēnei te purini, tēnei Warewareao te ingoa o te parareka, te, te purini parareka pirau nei. Engari i mahia e, he kai mā mātou, and ka kai ngā mā, e mātou, ngā tuna, haere mātou te, te toitoi tuna i ngā roto i, i, i runga i te, i te Waitakaha, Ka whakamarokengia e ngā e ngā Krawara hei kai maroke anō mā mātou, pērā anō te mangō. Ka pāwherangia ērā, ka wharangia ngā ngā mangō, ngā kāraerae me ngā tuna, ka whakawhata. Ka whakawhata runga rānei hei kai mā mātou. Nui ngā kai. Nāinei, o ngāwari noa iho te haere te toa te hoko. me ngā, ngā, ngā hua whenua. Koina ā mātou mahi, ka mutu ngā mahi ka haere te, te tākaro, te rapa paihama, rapa pūhā, wāta kirīhi. He, he mahi pai ki a mātou nō te mea ka, ka karo haere ngā mahi. I ngā pō I ngā pō ka nohonoho haere mātou ka mahi i a Ka kai kākano paukena mātou, ka taongia e e Nēni runga te kāhiru ka puru i runga ngā ngā pungarehu koina o mātou rare me te kao me te noho reira kōrero ai waiata ai ngā waiata i akonangia e mai e e ngā kuia e ngā karaua rā ki a mātou. Engari ētahi o ngā waiata i wareware, ko wareware i awa, ētahi kei te mau tunu i awa. Ka rau mōhio mēnei kei te mau tunu ngā waiata e mai i aku, i aku tungāne, i whakatipungia taku taha. Engari taku mōhio, kāre au i kite ana i a rātou te marae, tērā pea kāre te mōhio.

Ko te waiata takoto mai ko ngā ingoa kei roto i te mōteatea ana, he ingoa kei runga nei, a waingaro kei runga rā, waingaro, ka reo te tino mōhio menei kei reira tonu, nō te mea i te pātanga mai o Bowler, I runga i tō tātou whenua i ngā tau kua hipa atu, he nui ngā ngā rerekētanga i kitengia au runga o tātou whenua e nāinei. Ētahi o ngā o ngā o ngā awa pēnei a Tīrau nei me Te Waitatoki, Te Tohorātia, ko Kīkī haere mai i ngā paru i te mai i te ngahere. Engari a Tokota mai e hika, Um, he waiata, he waiata i rangona e au i te wā i, i tipu au i konei. Um, me ngā ingoa i whakahuatia i roto i, ngā, i, te, i te waiata rā, e kōrero ana anō hoki mō ngā awa e rua rā, e kī ana ngā kōrero i ngā wā o mua ka hono rāwa ki a rāwa Ka rere ki tēnei taha o he kaupapa nui kei te whakahaerengia i tēnei taha mai i ngā whānau i konei e noho ana. Mēnā ka hono rāwa ka huri ki te taha ki Ruataupare, tērā pea he hui, he kaupapa hei Whakaaro hei mahitanga mō te, mō te whānau, mai ngā awa rā. Ko te, wai te kaha, ka heke mai koe e mutu ihu, ka rere te, te wai te kaha, ka taraiwa mai koe, ā, ko te wai te kaha tērā, ka whakawhiti koe i ngā, i ngā awa, ka whakawhiti koe i te, i te wai te kaha. Ka whakawhiti atu koe i tērā taha, I te wā, i te whenua e tū ana te kura, Tūpāro Native School, o te awa e rere mai, e rere ana i mua tunu i te whenua rā, ko te tohorātea. Nā, i te tohorātea, he whānau anō I noho i reira ko ngā Karihi, ko ngā, ngā, ko Hōtene Porourangi mā, ko Sula, ā, ā, Rehutai mā, i reira, ā, kei reira tō rā, ō rātou whenua, i reira rātou e noho ana, ā, mō tētahi wā tino roa. He nui ngā whānau i noho i konei, ā, i te tohorātia ko te, ko ngā Pickerings, i reira e noho ana ngā, ngā proctors, ā, rātou, ā. Ko tēnā a, a Rāniera, Proctor rā?
Āe, āe, nō ngā awatere hoki. Ā, ngā awatere. Āe, i e rātou, ā, tō rātou whare i reira, ngā Conleys, ngā haenga i noho mai i muri i a, i, i Umoriki rā. I reira tō rātou whare, ā, koina hoki te wāhi i noho a, arā, te tipuna a Meama, a Rikirangi, a Aggie Kamboma, i noho i reira. Nā, i te, ā, moe, moe, e, e, kotahi noa iho hoki tō rātou tuahine. E rima ngā, ngā tungāne tuakana nei. Ko, ā, Wiremu te mea te mātāmua o rātou, koina te tipuna a Mohi Haengama, a Wiremu, a Ruka, koina te tipuna a Mea, a Rikirangi mā, a Kōrau, a Te Whare, me Hōriana, me Apirana. Rātou katoa i whakatipungia i konei. Engari a Wiremu i whakatipungia, Wiremu i Whareponga, i ngā tāmati. Umm. E no reira rātou e noho ana i roto ō rātou whare i noho ana i runga i Umuariki te moetanga a Nēni Hōriana i tona tāne i whakaaro rātou rāua ki te ūnuku ki Poihākena to rāua taenga atu ki Ākarana ka mate te tāne o Aunty Hōriana ka hoki mai a ia ki Tūpāroa nei me ōna tamariki kare whare kare whenua Kau hotungia e e e ruka he whare me te whenua ki a ia me ona mokopuna. Tetahi wa i hoki mai matou i te kura Ā, ka kite, ka kite au tītahi, ā, i kite au te whānau e hui ana mai i raro rā, ā, nō te mea, ka oma mai mātou ki te titiro, he aha te mahi a, a, a Grandpa mā i raro rā, and i uhingia mai ki tahaki nei he, he tohora, tohara, tohora i te ora tonu. Nā, ka haere, ā, ka hui, hui rātou, reira kara, tuku karakia ai, ā, Mō te, ā, mō te tōhora rā, ā, te, te, ā, ka patungia rātou, ka, ka, ā, tango ngā, ngā whēkau ki, ki, ki raro, nē, ngā whēkau, ngā hinu, ka purungia te, ngā, ngā mīti o te, o te tōhora ki rō, ā, paepae, ā, tino kaitā nei. Ko te mea, ā, mō ngā hinu, nē, Ngā hinu, ko ngā hinu i mahingia e rātou mai i te tohorara, ko te whakapiata ngā ngā tera a grandpa, te tao kai, mahi keke, ērā momo mea. He tino he tino taonga te te hinu tohora. Koina te te tohora tuatahi i kitengia au i konei, engari ngā Ka mahue i a rātou, ko, i whakaaro, heke hā rātou kāre tāpuke i te, i te tohora rā, engari i kōrero mai a, a Nēni ki a au, ko te toenga o ngā mīti i runga i te tinana o te, te tohora, pai kēti te waiho e, mā ngā manu e, e kai. I heka e rua, toru tau pea ko Hipātu, i uhingia mai tētahi, um, tohora i runga atu i ngā toka o ngā, ngā toka tūroto, kei mua i ērā toka i a Ruataupare, e uhingia mai tētahi tohara, tohora i reira. Engari tō māua taenga atu ko, ko Jellicoe Atkins ki reira, ki te tuku karakia mō te tohora rā, ko oti kē i ētahi tangata te tapatapahi me ngā kōiwi me ngā niho ka reo mōhio i riro, i riro i a wai ngā, ngā tō, ngā, ngā niho nā. Engari i whakaaro au mehemea i. i riro i ētahi, i tētahi tangata, arā, ki a ia te tuari ki ngā marae i te taha moana, ki Reporua, ki, ki Tīkapa, ki Reporua, ki konei me, me Whareponga, me Waipiro. You know, tuari haere ki ngā, ki ngā whānau, nē. Tērā, tērā pēnā, ko tētahi tunu o tāua whanaunga. Kāre au mōhio, engari i wao. Koina ngā whakaaro, engari ko āku whakaaro ko te tuari, engari mai i taua rā ki tēnei kāre au anō kia kite, kia rongo kōrero rānei mō ngā, mō ngā tohorā nā. Takoto mai e hika ki runga i